פארחמארעט, פארדאגה'ט, מיט ווייזער השם וכל חולי זרעיין, אז נישט זיין כדאגות, ווי האט מען געזאגט, א דאגה ראשי תיבות א' ג' ד' ה', קיין בייז איז נישטא ווייל אז ס'איז דא בטחון איז נישטא קיין דאגות, אז ס'איז דא בטחון איז נישטא קיין דאגות, ווי האט מען געזאגט דא אין ירושלים פלעגט מען זאגן אז ס'איז א נס אז דאגות העלפט נישט. א נס הדג עס העלפט נישט, ווייל אז ס'העלפט נישט, אז ס'העלפט נישט גיב א קוק ווי מ'דרייט זיך, ווען ס'וואלט געהאלפן די אייבישטער אפהיטן נאר וואס דען א מענטש דייגערט נישט, ווי זאגט דער בית אהרן שטייט א פסוק אין שעיה כב ח א מאמין לא יחיש מיט א פירוש לא ידאג דייגערט נישט, דייגערט נישט, ס'איז געווען א אלטע איד א אלטע פוילישע איד וואס האט געהייסן ר' סול ארטען, דער ר' סול ארטען.

זאגט ער איך בין שוין העכער די נײַנציק און איך דארף נישט דיין הילף איך קען אליינט און ווי אזוי אויב דו ווילסט וויסן ווי אזוי וועל איך דיר דערציילן האט ער דערציילט אז ער איז געווען אלס אינגער האט ער געטון א טובה פארן רבי רבינם מאל א גרויסע טובה געטון פארן רבי רבינם פשיסחא האט דער רבי רבינם אים געפרעגט וואס זאל איך דיר בענטשן וואסערע א ברכה זאל איך דיר געבן האט אים געזאגט דער רבי זאל מיר בענטשן איך זאל קענען חתונה מאכן די קינדער ביי הרחבה און האט שטענדיג אנגעהויבן גראטשקעס אין קעשענע, זי האט שטענדיג אנגעהויבן אפאר דאלער אין קעשענע, כעס צו מאכן די קינדער ביי רחבעם אפילו, האט ער אים געענטפערט אברכך אוכל דיר בענטשן, אז דאס זארגן זאלסטו קיינמאל נישט האבן, ווייל דער וואס זארגט געבט נישט, דער אייבישטער אז מען בעט אים געבט ער. נאכאמאל האט ער אים געזאגט אברכך אוכל דיר בענטשן, אז דאס זארגן זאלסטו קיינמאל נישט האבן. ווייל דער וואס זארגט געבט נישט, דער אייבערשטער אז מען בעט אים געבט ער, שטייט האט ער דערציילט אז עס הייסט בשם יחוד די נײַנציק יאר איך האב חתונה געמאכט אלע קינדער בהרחבה איך האב געהאט אפאר דאלער אין קעש און אלץ אויך נישט געזארגט מ ג ויצר השם ממך כל חולי זיך אריין די דאגות אוועקנעמען די דאגות אוועקנעמען ווי ער געזאגט ס'איז געווען ס'איז געווען אמאל א גרויסע שריפה דארטן אין רחוב אבטליון אין בני ברק דארטן געוואוינט רבי אהרן גענעכאווסקי זכרונו לברכה האט געוואוינט דארטן. די גאוני ישראל געהאט א שריפה אינגאנצען בנין איז געווען דארטן א שריפה אין דער רבי אברהם האט געהאט דארטן האט גערופן שנעל פייער לעשערס און געגאסן וואסער פאר שריפה עס פארברענט אין רבי אברהם גענאכאווסקי האט דארטן געהאט אין דירה טויזענטע טויזענטע בלעטער פון כתבי יד זיינע. קענסט זיי אויפזען ווער עס ווערט ביי מיליאנען און ווען די זען ווער עס שטייט אזוי רואיג ווען עס איז ווערט דארטן פארברענט א חלק מי במים ומי באש פארברענט געווארן פארוואסערט און האט אים געפרעגט איר דאגה'ט נישט האט ער געזאגט בדאגה האט אים געפרעגט אתה לא בדאגה האט ער געזאגט בדאגה איינמאל א וואך וואס דער אמרי רשמח סי' א' א בדאגה איז אויף די אנקלאפן די נעגל. די סייד אויפן אנקלאפן די נעגל ביי די פינגערס איז בית ד' א' ג' ע' בדרגה א איינמאל א וואך. פארשטייט? נאר די מעשה איז אזוי אז א מענטש לעבט מיט אמונה אינעם אייבערשטן איז ער איז ער נישט באדאגה'ט. ס'איז דא אזא לשון די בני יששכר ברענגט אין דרך פיקי דעיכא אין מצות לא עושה ס' ל' ד' שרייבט ער כי הדאגה והצער. דאגה און צער כשאינו במקום מצוה, הרי זה אביזריי' דלא שירצוך. דאגות און צער ווען ס'איז נישט במקום מצוה איז אביזריי' דלא שירצוך. ס'שירט זיך זיך. נו ווער וויל זיין פון די מרצחים? נאר די ענין איז דאך אזוי, די וועלט זאגט אז ס'איז געווען איינער.

ווי זאגט די מהריץ דושינסקי, די מהריץ דושינסקי האט געזאגט די וואך האט די כסדר מיט היינט אינדערפרי געליינט, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם, זאגט די מהריץ דושינסקי, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, נישט פון ברויט לעבט א מענטש, כי על כל מוצא וואס ס'טרעפט דיר אן, יעדע זאך וואס ס'פאסירט ביי דיר, זאגסטו ס'פי השם, ס'די אייבערשטער, דא פארשפעטיגט, דא געט, דא גע, אלצדינג ס'פי השם. אזא איינער איך יהודם ער האקט א לעבן, אזא מענטש האקט א לעבן. כעל כל מוצא, דער וואס ווייסט אויף יעדע זאך וואס טרעפט אים אן זאגט ער ס'פי השם, ס'נישט דער נישט יענער, ער לעבט נישט כעם הוגה, נאר נאר ער פארשטייט יעדע זאך איז פי השם, איך יהודם דער מענטש האקט א לעבן. ס'איז פון די מענטש לעבט מיטן בורא עולם און ממילא דאגה'ט ער נישט, ווייל ווי האט געזאגט רב חצקל לעבענשטיין האט געזאגט אז ס'איז דא ריבו רבבות פון קעצעלעך. חוץ לארץ, בגולה, בארץ און בגולה, איבעראל, ריבא ריבא וואויס פון קעצעלעך. און ס'זעהט אויס ווי קיינער דאגה'ט זיי נישט פארן רייסן. און נישט נאר מ'דאגה'ט זיי נישט, נאר ווי מ'ק, ווי זיי קומען אן קלער, שמוצט מען זיי אוועק, יא? און אינטערעסאנט, נאך קיינער נישט געשטארבן פון הונגער. קיין קעצעלע נאך נישט געשטארבן פון הונגער. זעהט אויס ווי קיינער דאגה'ט נישט פאר זיי. קיינער דאגה'ט נישט פאר זיי פאר עסן, און נישט נאר זיי דאגה'ט נישט נאר ווי זיי קומען שמוצט מען זיי אוועק און קיינער איז נאך נישט געשטארבן פון הונגער, ווי אזוי? אה, ווייל דער רבונו של עולם זאל אים מפרנס זיין מכאן לחיים מכאן לחיים עד בית החינם, וואס האסטו מורא? ביסט נישט גוט קעצעלע? וואס וואס דאגה'סטו? וואס דאגה'סטו? ער האט געטענה'ט ר' משה פיינשטיין די וואכעדיגע סדרה ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו נביסיך, וואס שטייט שפעטער מיט א האנט געליינט צום לסך ולא יבלצום עליך, ער טענה'ט ר' משה פיינשטיין אזוי. אז דער מאן איז געקומען, דער עולם האט זיך האט זיך באקלאגט אויף עסן, מ'האט דאך געליינט, דער עולם געדענקט דאך פרשת בשלח, מ'האט זיך באקלאגט ביי אילוני, נישטא צו עסן, זיי האבן זיך באקלאגט ווען זיי זענען נאך נישט געווען הונגעריג, און פאר דערפאר האט מען געדארפט ברענגען א מאן, ווייל ווען זיי קלאגן נישט ווען זיי זענען נישט הונגעריג וואלטן זיי נישט אויף טון קומען צו עסן. די ראיה, ווייל שמלתך לא בול צמא אליך, ורגלך לא בוצעקו, זעסט דאך קיין קליידער האט ער דיר נישט געדארפט געבן, ווייל אויף דעם האסטו נישט געוויינט, ורגלך לא בוצעקו, שיך האט דיר נישט געהאט קיין פראבלעם, ווייל אויף דעם האסטו נישט געוויינט, אויף עסן האסטו געוויינט פאר ווען דו ביסט געווען הונגעריג, האסטו אנגעהויבן צו וויינען, דערפאר האט מען געדארפט ברענגען א מן, א חלחול המן, אז די דאגות דאס מאכט די אלע זאכן, טייטש אז די דאגות דאס דאס מאכט די אלע פראבלעמען, די אלע פראבלעמען מאכן נאר די דאגות, ער דאגה'ט ווייל ער איז כמו הוגה. ער דרייט זיך. ווי זאגט רב צדוק הכהן פון לובלין זאגט די גמרא זאגט אין פסחים קעף יט ח אז קדשו מזונותיו של אדם דער פאדלער דער מזונות זאגט די גמרא איז שווער כפליים כיו ליידע דאפלט פון ליידע וואס איז די ראיה פון די גמרא ווייל ביי ליידע שטייט בעצב טייל די בנים און ביי מזונות ווי עס שטייט בעיצובון תאכלנו. די צוואה ןן'ס איז דאפלט. פרעגט רב צדוק, ווער ס'ווייסט אביסל דקדוק, איז די ו' נ' שטענדיג ביי די ו' נ' מאכט אים נאר קלענער נישט גרעסער. שטייט דא בעצם און דא ביי צוואה ן', די ו' נ' דארף מען מאכן קלענער. למשל א דוגמא ברענגט ער, אישון, שמרייני כאישון בזוין, וואס איז טייטש אישון? אישון איז טייטש ווען די קוקסט אריין יענעם גוט אין די אויג, וואס זעהסטו? א קליין מענטשעלע. יא, ריכטיג, מען זעט א קליין מענטשעלע, דערפאר הייסט ער אישון, ווייל איש הייסט א מענטש, און אישון הייסט א קליינע מענטשעלע. איז זעסט דאך אז דער בא בנים מאכט דיך קלענער. איבער זאגט די גמרא א קושיא וואס מ'זאל נישט לערנען כפליים כאוהלידע, ווייל דא שטייט בעצם און דא שטייט בעיצבון, ס'איז פארקערט, דער בא בנים מאכט דיך קלענער. זאגט רבי צדוק הכהן פון לובלין דער אמת איז, דער בא בנים מאכט קלענער, און ס'איז טאקע קלענער, נאר דו מיט דיינע דאגות, מען האט די איבעריגע השתדלות כמו הגה, מיט דעם מאכסטו עס דאפלט כאוהלידע. ער שרייבט אביסל שארף דארטן, מיט זיינע דאגות, מיט זיינע רדיפות נאכן פרנסה, מיט די שפאכישקייט, זאגט ער, ווערט עס כפליים כעלידות, זאגט ער, הן מצד קללת השם, הן מצד דאגות די אייבערשטער לופטן. נאר מיט אמונה, און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.